Пирӗн республикӑра кунта пӗлес ӗнтӗ, совет ветеранӗ туса, ветерансен советне туса хунӑ. Ултаттӑмӗш ҫулта, вӑл ҫанталӑкпа пуҫласа, ултаттӑмӗш ҫулта пуҫласа эпӗ председатель совет ветеран спорта ӗҫлетӗп. Кунта ҫакӑн пек килмелле пулчӗ, мӗн тесен эпӗ паян уҫрӑм эпир соревнование, чемпионат Чувашии по кроссу. И кунта юнашар та мана чӗнчӗ Валерий Иванович кунта килме. И вара унта халь каяс пулать каялла. И Валерий Иванович пирӗн ӗнтӗ пурте пӗлеҫҫӗ, вӑл спортсмен, вӑл икӗ хут пулнӑ бронзовый призер чемпионата России пулса. 2019 ҫулта 2019 ҫулта пирӗн Батырда Шупашкарта чемпионат России ирттернӗ. Иккӗмӗш хут историнче и тата пирӗн ҫак чемпионатра пилӗкҫӗр аллӑ сакӑр ҫын хутшӑннӑ. Халӗ те вот ун хыҫҫӑн ирттернӗ хыҫҫӑн ытти регионсенче ирттернӗ те ҫак рекорда ҫапайман. Мӗш тесен пирӗне ҫавӑн ҫул ҫын пулнӑ. Адлерта ирттерчӗҫ, Мускавра ирттерчӗҫ. Пилӗкҫӗртен иртмест ҫынсем. Шупашкарта пирӗн ҫамрӑк пек пилӗкҫӗр аллӑ сакӑр ҫын пулнӑ. Вӑл ҫавӑн чухне ытти соревнованисене, конечно, пирӗн кайман, ытти облаҫсене, регионсене. А вот Шупашкарта чухне икӗ хут икӗ дистанцинче бронзовый призер пулчӗ Салмин Валерий Иванович. Вова спорт ветеране, самый настоящий спортивный спорт ветеране был Щава Кам преклонный возрастчен сыхласа хӑварнӑ хӑйӗн сывлӑхне, хӑйӗн тарваттӑхне, пуҫтахлӑхне сыхласа хӑварнӑ. Эп ҫавӑн пек шутлатӑп. Хӑш-пӗрисем ҫамрӑк чухне лайӑх вӗсем ӑмӑртаҫҫӗ, а кайран илешме пуҫлаҫҫӗ пулать ун пекки. Илеше пӗтеҫҫӗ хӑвӑрт пӗтеҫҫӗ. Эпӗ ҫавӑнпа калатӑп, вот Салмин Валерий Иванович вӑл пример пуриншӗн те. Вот кунта килнӗ ун патне нумайӑшӗ вот куртӑм эпӗ. Вот Корягин вӑл министр пулнӑ кунта. Унпа эпир тоже унччен пӗрмаях ҫыхӑннӑ. Министр экологии природных ресурсов. Берестухин кунта Альберт тоже пӗлетӗп питӗ лайӑх. Вот Корягина Маринӑна пӗлетӗп лайӑх. И пурте кунта, вот э, пуҫтарӑнни пӗлмен, что ҫавӑн пек ҫынсем пулаҫҫӗ кунта. И пурне те, конечно, салам каласшӑн совет ветеранӗсен. И туда Федотов Василий, Василий Александрович, да? Василий Артемьевич. Альберт. Артемьевич. Вӑл мана вӗрентсе, историпе вӗрентсе, И факультет, исторический факультетра. Вот. И кунта пурте пуҫтарнӑ ҫантук ҫынсем, Валерий Иванча хисеплесе, хисеплесе килнӗ ҫынсем. Эпӗ сире пурне те, конечно, саламлатӑп. Ҫакка Тосси ялне килнӗ юлашки хут пинте тӑхӑрҫӗр сакӑрӑмлӑ иккӗмӗш ҫулта ун чухне Тоси ялӗ панче пурччӗ кӳлӗ. Ҫав кӳлере Сапаев Василий Иванович хатӗрленӗ

грамота, хамӑн совет ветеранфран. И Валерий Иванович Вали тоже есть килтем.
Василий Иванович, он Василий Иванович Шукаде. Бодайельме. И вара утюгне всяко территориянче гвардеец колхозча, гвардеец колхоз попал, Гвардеец колхоз питӗ вӑйлӑ колхоз пулса тӑрӗ. Ты сих пор ты плетер. Да, и спортпа та питӗ вӑйлӑ пулнӑ ҫакӑнти ҫынсем. Эпир сахӑр умлешчӗмӗш ҫулта та тахҫан пекех килтӗм кунта эпӗ урӑх курсым патне. Волейбол спорчӗ питӗ пысӑк унта. А вӑл чӑнах көр, чӑнах көр, тепӗр унта
Вӑл урӑх уже история. И ҫавӑнпа та ҫак пирӗн Валерий Ивановича соревновательсенче ҫеҫ мар,

хӑвӑра та тасӑмӑр тытӑпӑр.
Хаклӑ хӑнасем, сирӗн ӗҫ малалла пырать, пӗлеп. Апат ҫиес килет халех мар-ха. Халӗ пӗр, тӑвансем, мӗнле каламалла, пирӗн барда хӑнара эпир вӗт Валерий Ивановичӑн музейне курма килнӗ ҫапла. Михаил Тимофеевич Наташкӑна пултарма питӗ кӑмӑллӑ. Но пирӗн паянхи мероприятин Евгений Евтафьевич мӗне тӑшши тата ул Эпир уҫрӑмӑр паянхи кун уҫатпӑр кана пока халех баржи уҫатпӑр кана уҫатпӑр но хальлӗхе уҫиччен Шуршӑл музей космонавтикин директорӗ ертӳҫи космонавтсемпе пӗрле ларса апат ҫиекен калаҫакан ҫын Олег Шендеревич Ку кунта ӑнас киш та мухтав, ӑна сума.
Пурне те пирӗн Шуршӑл ялӗнчен, пирӗн Шуршӑл музей ӗҫченӗсен, сӗтесенчен пурне те питӗ пысӑк салам. Паянхи пан кунта килнишӗн, паянхи, паянхи мероприятине Валерий Иванович чӗннишӗн эпӗ питӗ савӑнатӑп. Мӗншӗн савӑнатӑп-ха? Мӗншӗн тесен чӑнах та эп хам Патӑрьел районӗнчен, Калапуҫ пашьелӗнчен, чӑнах та пая пирӗн районта та космоспа ҫыхӑннӑ вырӑн хутшӑнчӗ. Эпир ҫакӑн пек вырӑнсем Патӑрьел районӗнче кӑна мар, хамӑр республикӑра тата ытти ҫӗрте те тӑвасшӑн. Чӑнах та пирӗн космонавтсем андерграунд-геошпа пӗрле тата икӗ смена подпиҫӗ пурте пӗлетӗр ӗнтӗ ӑна илтнӗ. Улатӑр районӗнчен это Бударин Николай, Михаил Николай Михайлович и самана. Вӗсем были киште. И вот унта тоже хатӗрлеме пуҫланӑ. Но эпир Валерий Иванович Полушный пирки, Валерий Иванович тӑрӑшни пирки пӗрремӗш музей Хамӑрӑн филиал Кепперта, Туҫапар пирӗн районта, Туҫа ялӗнче. Пирӗн алды вопрос ирім бар, мал ушалат, бала Очень филиал Шовшинского музея космонавтики, авангард Сират, Райархив ҫырать, историнче юлать, землялӑш мӑкӑр. Эп пулмасан та ҫакна упрӑ, упрамалла кӑна. Ку музей шутпӑрпар купюр. Ку ҫакӑнта музей халӑх мӗне унта ҫырса хунӑмалла. Чӑнах та паян итлерӗмӗр Туҫа ялӗ вӑл питӗ пуян. Сирӗн панӑ итлерӗмӗр пӗр вӑрҫӑ ветеране, Надежда ветеране, калаҫнине Михаил Тимофеевич, чӑнах та вӑл питӗ пысӑк пирӗн друзья халӑхӗшӗн кӑна мар, пирӗн, пирӗн республикӑшӑн мӗнле тӑнлӑ та ҫирӗп сӑмахсем калать вӑл пирӗн ачасем ачасене чӑнах та пирӗн хамӑрӑн ҫӗршыва хамӑр тӑван района юратма вӗрентет Ҫак пек ҫынсем пулни вӑт халӗ Валерий Иванович тӑрӑшман пирки кунта чӑнах та пӗчӗк кӑна музейра питӗ нумай калаҫмалли япала пур. Тӗрлӗ темӑпа философи унта, истори, космонавтика ҫинчен те, космонавтикӑпа пӗр панучаптор вӑл кунӗ. Андриян Григорьевич паллӑ ҫын пирӗн та. Вӑл ун ҫинчен каламалла, унпа ҫыхӑннӑ космонавт геройсем ҫинчен калаҫма пулать. Мӗн-мӗн ҫинчен кӑна калаҫма пулмасть. Кунта халь татӑлмалла мар. Кунти вӗренекенсен, пирӗн районти вӗренекенсен килсе ҫӳремелле. Можете чӑнах та план, программа тумалла. Кунта районта ӗҫлекенсем пур. Пирӗн ачасемшӗн вӑл питӗ паха, пуянлӑх кунта. Эпир ку музее чӑнах та малалла ӳстермелле, аталантармалла, унта тӑрӑшмалла. Пӗччен, конечно, Валерий Иванович. Пӗччен нимне кӑлармастӑн.
Ана пулӑшас тесен пурин те ҫак ӗҫе хутшӑнмалла. Чӑнах та эпир ӑна нумайтарах хушма пултаратпӑр. Музей енӗпе хутшӑнса музей хӑйӗн законӗ пур, хӑйӗн майӗ пур. Ҫавӑнпа кунта ӗҫлемелли питӗ нумай. Вырӑн те пока сахал, но ҫак пӗчӗк вырӑнта та питӗ нумай, нумай пуянлӑх. Аклада музей Ҫавӑнпа мӗн каласа Варашӑлта и Валерий Ивановича малалла ӗҫлеме, хуҫа халӑхне ӑна пулӑшма, эпир хамӑра та пулӑшма сунса ҫак кун эпир кӑшкӑна чыс тӑвасшӑн Валерий Ивановича. Валерий Ивановича

Ырӑ кун, ырӑ кун тавра пӗлӳҫӗ. Ырӑ кун ял ӗҫченӗ, ҫакӑнта пухӑннӑ ҫынсем, ҫакӑн пек мухтавлӑ чӑваш ҫыннисем. Паянхи кун эпӗ хам ҫӗр ҫине чӑваш пулса ҫуралнишӗн тата ытларах хавхаланса ларатӑп, мухтанатӑп эпир ҫакӑнта чӑвашсем пулса ҫӗр ҫине тухнишӗн. Мӗншӗн тесен пирӗн чӑваш ҫӗршывӗнче Паллӑ ҫынсен йышӗ, шучӗ хушӑнсах пырать. Чӑваш ҫыннийӗ пӗтмест-ха, малалла аталанать. Пире малалла аталанма ҫакӑн пек маттур, пултаруллӑ пирӗн юлташсем пулӑшса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ман сире пурне те, пур чӑваш халӑхне Чӑваш юманӗпех ҫирӗп пулма сӗнес килет. Чӑваш сурпанӗ пек вӑрӑм ӗмӗрлӗ пулма сӗнес килет. Пирӗн чӑваш ҫӗршывӗнче кайӑкӗ те чӑвашла юхтӑр, юманӗ те чӑвашла кашлатӑр, шывӗ те чӑвашла шӑнкӑртатса юхтӑр. Ҫавна эпир пурте пӗрле сирӗнпе туса пыма пултаратпӑр тесшӗн. Ҫакӑн пек маттур ҫыншӑн те. Сывлӑх пултӑр сире пурне те.
Вӑрӑм ӗмӗр пултӑр. Кисек ҫӳрер пире ҫакна муҫесен мӗне схемине кӗртмелле, эпир ҫакна вот свободный, яланах ҫӑкӑртартак телефон. Иртнӗ та тав сӑмахӗ Евгений Евстафьевича Ирагина питӗ пысӑк тав сӑмахӗ каласшӑн. Пире ҫакӑн пек тавра пӗлӳҫӗсене пирӗн Чӑваш Республикинче Маттур ҫынсемпе паллаштарса кӑтартса ҫӳренӗшӗн. Сывлӑх сире, ырлӑх, сывлӑх телей, ӑнӑҫу. Мӗн шухӑшланӑ ӗмӗрсем пурнӑҫланса пычӗ сирӗн? Хамӑн заряда сире Сывлӑх. Пӗр загрун иккӗмӗш ҫулта кунта килнӗччӗ эпӗ. Ун чухне уҫрӑмӑр ҫак бассейна. И совхоз гвардеец чухне инструктор-методист ӗҫлерӗ. И халь те вӑл, Василий Ивановича, спортпа сывпуллашман. Сан пекех ҫамрӑксене хӑйӗн пултарулӑхне парать. Ҫавӑнпа та ҫак грамотӑна параҫҫӗ эпӗ Совет ветеранов ветерансен совечӗне, Советӗнчен. Пӗр тесен вӑл Василий Иванович пулнӑ Ӗлӗк чухне те спорта иртнӗ ӗмӗрте питӗ вӑйлӑ спортсмен пулнӑ. Вӑл пирӗн чӑваш республикин сборнӑй командине кӗнӗ вӑл. Вӑл питӗ лайӑх чупнӑ хӑйӗн кӗске дистанцисене. Вот унта каланӑ ӗнтӗ, ҫакӑн награждается

Пирӗне ветерансем пулччӑр, ҫамрӑксем валли пысӑк тӗслӗх.
Ҫакӑн пек самант, илемлӗ самантпа усӑ курса пӗр юрӑ юрласа пырать ялта пирӗн активистка Алина Юрьевна. Сцена ҫине ятпӑрна кӑсал, сцена ҫинче Ҫавӑн пек маттур,

Талдабуш Мӑркашсене. Мӑркашсем пӗтерчине илме турӗҫ. Так, Геннадий Яковлевич ҫакӑнта тӑвансем нумаях пымасть кӗнеке кӑларчӗ. Ӑна evet, питӗ пӗр-ик сӑмах калас тесе дурашӑн ӑна сӑмах. Геннадий Яковлевич, пожалуйста. Вӑл ӗнтӗ учитель, Чӑвашла тӑхӑнтарса Александр Киргунда Александр Вячеславович, перед колхоза Киргунда.
Аян космонавты музейне Сӑмах калатна эс вишни. Пирӗншӗн тоже пит хаклӑ. Пирӗн ялшӑн, пирӗн ялта вӑтам шкул пур. Пӗлӳ, пӗлӳлӗх парать яланах. И ҫав вӑтам шкулпа танах как музейда пирӗн туҫа таврашӗнчи халӑхсене Пӗлӳ илме пулӑшать тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесен ҫак музея кӗрсессӗн пӗчӗккӗ пулин те унта сахал вӑхӑтпа нимӗн те тӑваймасть. Кисекетен текки кун каҫмалӑх килмелле. Унсӑрӑн нимӗскер те мӗнле каламалла, мунса ҫӑрӑлса тухаймастӑн унтан, малтанах каларӗҫ. знани, ну, пӗлӳлӗх кирлӗ. Ну, пӗлӳлӗх ҫумне тата нумай пӗлӳлӗх хушакан ҫак музей хурса ларчӗ. Ҫак э, музея уҫнӑ чухне те пакаланчӗ. Э, музей уҫаканни пирӗн Валерий Иванович Салмин ҫав тери пултаруллӑ чӑваш, чӑваш, чӑваш аки. Вӑл аса илчӗҫ мӗнле шкулта вӗреннӗ юлташсем те. Эпир те ӗмӗре пӗрле ирттертӗмӗр ӗнтӗ унпалан. Шкулта пӗрле вӗреннӗ, вӗрентнӗ тесен те юрать Валерий Ивановича. Мӗншӗн тесен икӗ класс пӗрле вӗреннӗ эпир. Пӗрремӗш тата виҫҫӗмӗш класс. Эпӗ виҫҫӗмӗш класра вӑл пӗрремӗш класра вӗреннӗ. И ҫав вӑтах тӑваттӑмӗш класа, иккӗмӗш класра вӗренме тивӗҫрӗ пире. Ну, вӗреннӗ чухне пӗр учитель вӗрентнӗ май вӗсем патне вӗрентме, йӗрке тума пире Марья Павловна пӗр учительница Мана кайса качаса лартассисене, вӗсен классне. Ну, чтобы ан жаловаться урокра, детям тесе. Вара Карашов Александр Александрович калатчӗ, пире мана курсан калатчӗ, вот купилен любасен учителя дечи. И ҫав учитель сӑмах пӗчӗкренех лекнӗ май, кайран 108-сен вӗренсе тухсан Шкулта ӗҫлеме ҫул килчӗ. Трактор автомобиле вӗренсе.
Шкулта вунӑ ҫул аяган ӗҫлеме тиврӗ. Мадурчук.
Мадур, молодец. Ну, основной клиент музея тусасен Туҫасемшӗн эпӗ вӗсем хушшинче туҫасем хушшинче клиент ҫӳҫе те ҫапла пулать. Ҫитмелле пуль. Яланах иртсе кайма сӗренех. Чарӑнас килет, кӗрсе тухас килет. Ну, яланах вӑхӑт ҫук. Именно суйласа илмелле вӑхӑт. Юрий ятарласа килме. Килсе ларатпӑр, ӗҫлетпӗр. Ҫав тери килӗшет. И пысӑк тав сӑмахӗ каласшӑн. Вӑл пирӗн Туҫари Туҫа халӑхӗсен хушшинчи чи пултаруллӑ та ӑслӑ ҫын тесе калас килет. Тӑвансем, время золото здесь. Аҫӑрах хырӑм выҫса ҫитнӗ пирӗн. Халӗпе хамӑн тӑвансене паллаштарам-ка сире хама килнӗ, хама чысласа килнӗ юлташсене. Вот кунта ман хам хыҫҫӑн, эп хӗрӗх вилнӗ ҫулхи, хам хыҫҫӑн ҫуралнӑ хӗрӗ ҫиччӗмӗш ҫул ман йӑмӑк Коня. Коняки кунта. А тут Васильчик Матан, вара сейчас каятпӑр, апат ҫыппӑр, Так, Куманьӑмӑк сӑрчӗн вӑл. Унтан сумлама шӑшкӑрет. Вӑл поварта ӗҫлерӗ, садикра ачасене воспитани, воспитани хамликман пӑртак пӑртак пытанарах параҫҫӗ. Ун вӗсен аллӑмӑш ҫул ҫураннӑ Лида, Лидия Ивановна ачисем пурта, пурте наттусем, МВДра ӗҫлеҫҫӗ. Я благодарен пӗрне, хамӑн мне, Славике. Басай воды тӗкӗчӗ бар-ха, чештена ҫитӗ растакан вӑл. Геройсем, пурсанӑсем пурте мӗнсем, здоровый ачасем.

Ну, ман йӑмӑксем кӗсем, виҫӗ йӑмӑк ман, пӗр пӗр ентешемӗр. Но ман тата хамӑн двоюродный мӗнсем пур кунта. Ак кунта Настя паман. Заслуженный колхозница. Так, ну, ури бардак мире, ман кукка хӗре, кукка вара вӑрҫӑрах вилсе юлнӑ ӗнтӗ кукка. Гаврине катат пара каяс. Она, она... А куда кукку вызад? А куккана ӗнтӗ ӑна пучаханне бер кукка куман тушале. Да, куман кӳрше, Халь ман двоюродный братсем Олег Александрович, Сау, Сау пирӗн колхоза, прошей. Общави. Пӗтӗм ял ун, ун интереспе пурӑнать, хӑй ҫукта. Ну, в общем, ман тӑвансем с ума сисе килнӗ, сире вӗсем тав сӑмахӗ калаҫҫӗ. Сирӗнпе пӗр пӗрле пурӑнатпӑр, пӗрле пурӑнмалла та пултӑр, Турӑ упратӑр пурсӑмӑра та, Тӗнче ҫитет, пире пурсӑмӑра та кунта халӗ пӗр, халӗ пӗр тӑвансем илнӗ. Ҫак тӗнче пуҫланса кайнӑ вун виҫӗ миллиард ҫурӑкалла. Унта миллиард, ҫӗр ытла миллиард галактика. Галактика вӑл пирӗн внешний путь. Галактика республикинчен ҫӗр миллиардитла. Хамӑр ҫӗршинче паҫ миллиард ҫыннӑн пурнӑҫӗ пӑхса Ака ҫине миллиарда ҫиес ҫӑл пире Вӑл малалла мӗне пурӑнмалла? Кӑмӑллӑ ведь. Вот ҫапа пирӗн Чӑваш наци академи уже ранех писанде философсенчен, биологсенчен, геологсенчен, вот

Ача ҫуртне уйрӑма хӗрсене хӗр шухӑшӗ парать. Ерех вӑл хӗрарӑма хӗре арҫын тупма пулӑшать. Ерех вӑл ерех хӗрарӑм тӗнчи ан пӗттӗр тесе чӑвашлӑх пултӑр тесе тӑрӑшать. Ку ӑслӑлӑх кӗнеки вӑл. Эпир ытла ҫак космоспа ҫыхӑннӑ, чӑваш чӗлхипе ҫыхӑннӑ музее ҫак кӗнеке вӑл вырӑнлӑ пулать. Питӗ вырӑнлӑ пулать. Шӑп ҫак кӗнекене кӗртнӗччӗ. Чӑваш

А пирӗн солнечная система тепӗр солнечная система вӑл хӗвел ҫывӑх пире ҫӗр, ҫӗр планетӑна ҫывӑх ҫӑлтӑр кӑна. Он пек ҫӑлтӑрсем пирӗн галактикӑра мӗн чухлӗ. А вӗсем ҫав ҫӑлтӑрсем валли мӗн чухлӗ пулма пултарать тата планетӑсем. А он пек планетӑсем эсир кунта куртӑр, аман тӑвӑр планета кунта. Аялта вӗсем пурте. Унта та а планета ҫинче, может быть, действительно так пурнӑҫ та пулман. Так что я допускаю, Пирӗн васкамалла, тепӗр киле миллиард ҫултан хӗвел пӗтет, кунта ҫӗр ҫинчен пирӗн уже вӗҫсе каймалла пулать, наверное. Хӗвел пӗтнӗ пирӗн энерги пӗтмӗш.
А сирӗн пата инопланетянсем килнӗ, килмен-и? Ун пек сине каяймастӑп, но философия не

Сире кӗтме хавас. Сире тав та пуҫ. Ҫӑмӑл пулсассӑн, эсир ҫакӑн пек пысӑк ӗҫ тӑваймастӑрччӗ кӑна верно? Ҫавӑнпа та тӗрӗсех юнашар э, самый ҫывӑх тус, юлташ, мӑшӑр сире питӗ пысӑк чун хавалӗ пырса пырать. Ҫавӑнпа та сире иксӗре те, пӗрне кӑна мар, иксӗре те